chinoita kuti pamacouples dzimwe nguva vanhu vagare vachinetsana inyaya yekuti um, mumwe wako either murume kana mukadzi haasi kukwanisa kuadjusta mhm. mune mm -hmm. zvinoda mumwe wake mm -hmm. whether murume kana mukadzi mm -hmm. tiri kutadza kuadjusta lesei murelationship kana kuti mumba medu mhm. tiri tine rule yekuti zvakati lese murume infact murume ati inini mumba mangu kana kuti kudzinza kwedu hakudi abcd right. isusu vakadzi tiri kutadza kuita izvozvo kuzvitambira kuadjusta kuti mm. tikwane tikwane right uh,
ezi pavarume nditi murume wega wega muka kana mukazvitarisa kana mukazviongorora kati imba yega yega baba varimo vane zvavanotaura kwauri mm. kuti izvi handisi kuda kuti uzviite mm. saka iwewe ndikati izvi hazvinoziitika iwewe zvitambire wobva wachilena kuzviita mm. hazvitange nekuitikabut
iwewe ita willing yekudzidzira kuita zvawanzi nemurume wako ita mm. uye zvigamuchire paanotaura baba kuti ah izvi zvakati handide ita kuti horeti baba mwana horeti ndichaita sekudaro chi eh, murume wangu mm. anditi mm. then izvo zvezvo ukazvigamuchira asi uchaona kuti munorarama zviri right murelationship menyu muchagara zvakadini zvakanaka

kana trust chaiyo inotogona kunetsa kuti akwanise kutrust 100 percent fully kwete kuti inogona sevarume mm. inotopera mm. vanozongopesera vava kungorarama mese ndozviripo but asingakutrust in his mind handiti in his mind ane madifferent angles pamusoro pako iwewe mm. pamusoro pemunhukadzi kuti e, kana kana akada kutaura chimwe chinhu kuti ichi chinhu chakuita chirega ichi anogona kuzongochipedzera mumwoyo make mm. aone kuti no ndakambodzidzwa chekutanga haana mm. kukwanisa mm. kuzvitambira kuti azviite but ndiri seni inini ndikati chakata handide ndinototarisirawo kuti eh, mumwe wangu ari kudini achachitambira uye achachidini achachitroya kuchiita not ukasatambira zvandinga ndichitaura inini mm. anditi mm. pane nguva kweshina kuti ah, saka uchazoteerera ani mm. vamwe ndobozonzoti aindi uzonzwa moti ha ah, iwewe Ah, ah, tenda mwari kana tikachimbidzana mm.
because unonge wataura chinhu one nhasi mangwana wataura chinhu one mukadzi wako haasi kuita o oh, murume wako because vakadzi vati tore nazvo zvatinei chitotiwo oh, chako wadii tadai tadai tadai tadai tadai mm-hmm. tadai semumba medu mm-hmm. not kuti zvandakabva nazvo kumba kwedu ndofana ah, zvigamushirawo kana zviri right eh, kana zviri right kukutazveshuwa Eh. zvinofanira kuti zvigamuchike ah, pamwe pamwe inenge iri kati nyaya yekuti sha taurora nezvezvezvi shamari yako yeyeye yekutamba nayo ina handionese munhu ari right kati pamwe iopposite sex like uri kutamba nemunhu wemukadzi mm. inini semukadzi noti ah, ini handifarire zvangu kuti utambe nechi neshamwari yechikadzi anditi but iwo panoti ayi wakanzi aitamba nemunhu iyeye eh, saka iwo sebva ufanira kuda pakati pedu things right. like that mm. ani mazvori so zviri kumasaidi ese wedha kumurume kana kumukadzi kuti anewo zvaanenge achitarisira murume wake kana kuti mukadzi wake achinje the moment yataenda yata, yata, yata pamwe chete semurume nemukadzi mhm, ndizvozvo mm -hmm. ndizvozvo zveshuwa wozi eh, unoona nyaya yemukutaura iyo inyaya inofanira kuti eh, makaposi vabatsirike mm. inini ndinoda kuti nhasi munhu wese achinzwa hakuna murume anofanira kuita friend yechikadzi hakuna mukadzi ari kufanira kuita friend yemurume nometa anoshanda vese nometa wee makambopinda mese panofanira kungoziyana kuti mhoro yese zvapera hapana friendship yekuti awa ah, ndomuziya kati ndinowirira naye nokuti toshanda tese no mukadzi ngaite shamwari nemukadzi murume oita shamwari nechi nemurume bcause ndinotaura izvi e, ndakata bcause unoona kune vamwe varume mbavha kana kuti matsotsi vanotangira kurelationship yefriend yekungoseka but iye eh, eh, eh, aine motivi mm. mangwana kana kuswera mangwana mm. ndo zvavanoita havatangi nekutaura nyaya yavari kuda vanonyengerera nekusaidi kuno kusvika andiu kusvika andiu azovhunza rimwe zuva zvinoitika kumba kwani kwako iwewe nemurume wako kuti munogara sei ukwenyu mm. obva hanyepa kuita eh, singe ari kukamfota mm. singe anenge akuti ah, rinobhaiza zimurume rako mm. ichi zvese izvozvi ndo ukazvitarisa ndozvaanenge achi akamirira kubvira kwekutanga kuti muite friendship ndizvo zvokuti nekuakadzi zvakare kuvakadzi kunovivi vasikana ndokwavanotangira vanotanga vachingonzi esikani muri boere a ah, esikani muri boere achazobvunza kuti a ah, but mainhingi yapa a ah, mukadzi wenyu mimi a boere zvese mukadzi wenyu arikutererani mm. anoda kubvunza kuti iye aone mukana wokudii wokupinda mm. so kugara maavoida zvese izvi mm. stay away kune vanhu kune mafriend echikadzi stay away kune mafriend echirume zviri simbo e eh. ame ndo ndo maonera andinoita kuti macouples as macouples parege kufungirana mumba kana ukataura chinhu zvonzi pamwe wani nekuti wachinzwa na neshamwari yako iyayi handiti mm. urege uchigamuchira mm. but as macouple just wiriranai kuti ichi hatisi kuda ichi hatisi kuda zvatopera
Thank you for Thank watching you. this video till this time. Yeah. We appreciate your support. Please subscribe or follow our page kuti mukwanise kuwana mamwe emavideo atiri kuita kana kuti atichaita munext video.